Tei le tei lo kong timi ah hin maw, atu ah cun rak i kahnak in cun kan tei lo ti ko a si. Zeicah a dir ko hi ah, nepi rawh na him ko cuah. Ral i kah tikah ral i teinak timi hi nainganzi ah atu ka chimmi na ka halmi ah khan a hram thawk ai telmi cu. ASEAN nih teh a pom maw? Democracy vawlei cung nih an pom. Zei ram hmanh nih an pom lomi hi nai ngan cu kan tei bak ko cu. Le si piahtana hi nai ngan si piahtana si cu, si zi piahtana si lo cu. Ral doh duh ruangah ral thomi pham kan um lo. Atu kan nau le tete, siang an kai liomi tete, mino tete khi ral tuk ka huam tuk caah ti ahodan lut pak man lut lo. Kan ram a ṭhat lo tuk ruangah a duh na lo in a bawl phen i chian me thalai tlaihmi lawng te an si. Le khik hi nainganzi ah tu vawlei cungah election a tuah le tu ka chim ko cu. Democracy election tuah le community nih ko. Cucu tuah ko le nainganzi a sung tuk ning khi vawlei cungah min ong han a sung tuk ning ka chim awk mat tlak lo. CG a kan tei ko. Zecu kan kan tu kho taktak lo cu ah khi kan duh ning in kan tu kho lo cu mu kan neih lo ca a si. Nei mu si lo. Atu taluk khi kan hnulei TNLA le MND te pawl hna kan Taluk khi i tel lo bak um lawlaw se law kanmah lawng nanmah le anmah lawng i tit cang se law kan kan tei cang lai ka rua i Taluk nih a interest a vennak ah hna kan hmuhmi cu tampi um e i naingan hi eia in cun min awng a sung tuk ko sang cun si ji eia hmanh ah van chim rih ka duhmi cu Kawlram ah ralkap phunthum um GG lei um GG lei um le GTAT timi cu infantry ke ralkap pawl heh tiah khua kip ram kip ah a hong kan fuh i ke in a hong kan domi Kawlram ah a ngan bik an si pahnihnak ah GTAT Timbo ah Kawlram cu rili tampi he ai pehmi si tikah Timbo GTAT ah GTAT kan lei pathumnak ah Air Force Effort cu vanlawng pawl an si. Atu ah Kawlram ah Krawng Thup a thi bak, infantry. Chehlintat atu ah khoikam an kai kho ti lo i khur chung ah don i thup ko cang cu. Cucaah cun Kawlram ah ralkap phun thum a neihmi ah Citat, Ke ralkap le Ziṭat an thi bak, an cawl ti lo. A cawlmi Kawlram ah cu a Air Force te lawng si. Maw Air Force cu a ngaingai ti ahcun Air Force i a rian cu a kan lai le bomb a thlak. Bomb a thlakmi khua kha ke ralkap nih kalhnawh i ting ding a si. Cucu raldoh ning a si. Atu ah bomb cu a hlawnh in a hal hlawnh hnawh sual le a ralkap pakhat mui zong a lang lo. Zeicahtiah a sum mah pahnih kha thi cang cu a ke ke thum nei sel ke hnih kiak cu le ke khat in a tu ah he tiah thinhan hlonh in a kan hlonh hnawh ko cu bom nih a thi po thi u saram si zong a thi u inn le lo si zong a rawk u ngakchia upa tu thei ti lo tiah ke a mual mok ko cang cu mual mok in he a kan den mi si cucaah cun sihzi ei ah hman in min awng he a sungh dan hi khi chim ahcun a sung ngaingai ko cang a sung ngaingai ko cang kanmah hi tu hi a drone kan van hman hmasa atu drone pingia van kan la ve van kan hman atu ro hlan ah 2026 in cun drone nak in hin a kham khawh ti lo mi ning kan tong cang lai. Ziah cun atu ah ram chung ah tam tuk nih an luhpi cang. Nizan ti ni ah Min Aung Hlaing kai an timi pawl kan hnulei thawng hran kami pawl zoh u law 2026 hi i kah ning ai thleng lai tampi ai thleng lai ai thleng te lai le amah nih a kan kah dan in maw kan kah ve lai maw ka thei lo hriamnam hriamtlai vialte tu sakain ma kuai an thi tuk an celh ti lo zingzan in bomb an thlak an ti nannih ramri um pawl cu atu Chin te hna cu India tal ah nan va tli kho an ti East an si ahcun Thailand tal nan lut kho an ti kan nih sakai makkuai cu bomb a hong tla le kan tli le va ral ah kan thu ko an ti kan thu le zan lei ah bawm a thlaknak kan innchungkhar kan vocal le kan bel kan kheng lila kha kan kau than le ro kan ei an ti cuticun tu kum nga kan tuar cang an ti inn thong som kua mei a duah cang sakhain le makoy ah kan thi han lo kan dal lai a sung me pe buan ti ko hriamnam kan tuah khawh in po kan mah kan kual lai cu an lung a fak tuk sang cucaah cun CG aya in atun na ka halmi ah kan tai te lai no ti mi ah kawl le kawl ani tuk hi tu bak si kha 1962 in 1949 in te ko independent kan kan nga a thaizing ti tluk in khin Grand na tu tho cang ko kha le kawlram ah tapung tlang chung mi kan rak thawh sau tu kawl nih an rak kan tukpi bal lo atu a voi khat nak bak kawl vialte kawl man a kawl a sit an si kho ania ti mi pawl khi kawl vialte an tho ko khi cucaah cun tutan ra kan tuk mi hi cu Nai ngan nih cun chim awk tlak ti lo, a sum ko cun. Community lawng nih a tanhmi cu, cucaah cun sii zong tukum in cun fak piin ral kan tho lai le zeidah ka van lawh te lai. Le amah tu hi tu nai ngan zi a kai thleng a ti le NCS ral kan thlen a van kan timh than te lai. A zong van i thleng cang lai. Mah tu kha ralring deuh in kan um hau te lai tiah ka ruah.